Vai thang kam en ve thung dawn a, ih vai thang tlai ah an kam a chu chu zanriah ei kham lamah hei en leh tur a ni a zan an han nghak chu nia ka zuk pawh ve ruai mai a, hemi an en lai tak erawh hi chu umm anmahni in an rawn vlog anga. erawh chuanin ih kal kual vak lovin a hmun remchang lai atangin ka lo nghak ve thung dawn a ni mi pawh ni se video hi min lo en chhuah sak ula tichuanin a subscribe lo te min lo subscribe a like comment te min lo tih sakin min lo share sak turin ka ngen tak meuh che a ni e aw hmun deuhin min lo en sak leh dawn nia.
Aw hei helai pawh ilo awk vele anih hi a lian lo ve kute khi ta sawtah kan enkawl phei zel anga hei thang sawm hnih vel chu kan en tawh a thang dang en tur la tam mai zat chuang ania kan en zel ang chu. Khu lai pawh khu per puar pang mai a nu awk ve leh hlauh se kan va ti ve a nu awk ve leh anih hi thu ran mai hmm hei a lian deuh anih hi puitling hmm kan en phei zi a en thla zel ang a awk ve zel bawk e hmm la awm ve khu lai pawh khu

a hei chu awk lo tlat mai a a chhak zawk hi per puar pang mai a a lo awk a thang pawh a lo su her daih a nih hi hei a lian ve deuh bawk a ni maw a nih kha patil tawl a nih kha a khi chhak pawh khi per khu lai pawh khu.

Aa hei lo awk leh hlauh mai a la i kawng kana ute tlem tlem chu awk aw chuan khilai khi per a awk em awk kan en leh lawk ang e hei chu lo per ṭhelh tlat mai a khilai pawh khan per awm leh a en leh ang awk em. a hei chu awk lo tlat mai a a chak zawk hi per puar pang mai a a lo awk a thang pawh a lo su her daih nih hi hei a lian ve deuh bawk a ni maw a nih kha patil tawlh nih kha a khi chak pawh khi per puar chho pup hlawm mai a chu lai khuh per a per puar em aw.

Hi ta sawtah kan en kual phei zel ang a hei khu lai khu per a per puar em aw lo per ṭhel lo hlawk sila kan va ti ve
a puar tlat mai hei a awk ve leh ngat alawm hei e khai lo awk ve leh ta ngat mai sa chu hi an la lian lutuk lo a ni maw a hei lo awk leh hlauh mai a la i kawngkanah tlem tlem chu awk aw. chuan khi lai khi per a awk em awk kan en leh lawk ang e hei chu lo per ṭhelh tlat mai a khi lai pawh khan per awm leh a en leh ang awk em. a hei chu awk lo tlat mai a a chak zawk hi per puar pang mai a a lo awk a thang pawh a lo su her daih a nih hi hei a lian ve deuh bawk a ni maw a ni kha patil tawlh a nih kha a khi chak pawh khi per puar chho pup hlawm mai a a hei helai pawh hi a lo awk ve leh a nih hi a lian lo ve khu te.

Awk ve zel bawk e lo khu la khu per a per pu rem aw lo per ṭhelh lo hluk sila kan va ti ve
a puar tlat mai hei
a awk ve leh ngat alawm hei e khai lo awk ve leh ta ngat mai
khu lai pawh khu. Per puar pang mai a, nu awk veleh hlauh se kan va ti ve a, nu awk veleh anih hi thu ran mai umm hei a lian deuh anih hi puitling umm kan en phei zel en thla zel anga awk ve zel bawk e umm la awm ve. Thang pawn ka awm tam bawk a, a awh pawn awk tha hle mai hei, pathum ania insemthawm. an awk a ni. Awle tikhan an en zo ta a, hei kan han dah khawm a, an awk tha khawp mai zan thim ah ti hianin an han en kual a, amaherawhchu an sawi ang deuhin sazu hi A then hi chu an la lian lova a lian pangai deuh te chuan awm tho rual in kam zana aw ah chuan an awk tam khawp mai a lawmawm a hmuhnawm.